Salam. Bir mahallar ogluň bolsa ogra gülme, gyzyň bolsa lola diýilýän nakyl, döwrümizde gomoseksuallyk ýa-da LGBT meselereleri sebäpli ogluň bolsada lola gülmeli däle öwrüldi. Çagalarynyň geljegi barada aladalanýan ene-atalaryň bu meselä dogry düşünmekleriniň zerur bolandygy üçin. Modern dünýäniň iň wawaly problemasy bolan LGBT temasy barada gürrüň etmegi makul gördük. Häzirki wagtda LGBT şahsyýetleriniň sanynyň artyp, täsiriniň köpelip, jemgyýetiň içinde köp görnüp başlamagy we gomoseksualizm baradaky kanunlaryň, düşünjeleriň we pikirleriň düýpli üýtmemegi bilen, gomoseksualizm iň köp gürleşilýän we jedelli meseleleriň birine öwrüldi. Bu tema barada köp sanly akademiki makalalar ýazylýar, intensiw anketalar we ylmy psihologiki barlaglar geçirilip, mowzuga täze kesgitlemeler we düşündirişler getirilýär. Gomoseksualizm sosial hakykat hökmünde özüni şeýle bir kabul etdirdi welin, indi hiç kimiň muňa äsgermezlik etmegi mümkin däl. Gomoseksuallygy oňlamaýanlaram bu meseleden gaça durup bilmeýärler. Sebäbi olar LGBT şahsyýetleri bilen bir jemgyýetde ýaşaýarlar we çagalaryny bu temadan goramak hakda alada edýärler. Dindar maşgalalar ýa-da kişiler, esasanam ylahy dinleriň bu meselä nähili garaýandygyny bilýänler, gomoseksuallara nähili çemeleşmelidikleri, çagalaryny gomoseksualizmden nädip goramalydyklary we çagalarynyň jemgyýetiň her gatlagynda gabat geljek bu tüýsli adamlara Nähili garamalydyklary we daramalydyklary bilen gyzyklanýarlar. Sanlary çal tartýan LGBT-ler bolsa özleriniň jynsy islegleri barada diniň näme diýýändigine we özlerine dinde ýeriň bardygyna ýa-da ýokdugyna düşünmäge synanyşýarlar. Bu jedelli mesele barada jogap gözlenýän bir topar sorag bar. Bu soraglara jogap gözläp başlamalymyzdan ozal meselä degişli umumy informasiýa berip, gomoseksuallygyň sebäpleri we netijeleri barada gürrüň etmek Bähbitli bolarmyka diýýäris. Häzirki wagtda jynsy gatnaşyklar ýa-da jynsy meýiller, ugrukmalar üç kategoriýa bölünýär, geteroseksualizm, gomoseksualizm we biseksualizm. Aýal-gyzlara höwes edýän erkeklere ýa-da erkekler halaýan aýallara geteroseksual diýilýär. Biseksual bolsa, hem öz jynsyna, hem-de garşy jynsa jynsy isleg duýýanlara diýilýär. Gomoseksualizm şowur jynsdan bolan ynsanlaryň arasyndaky jynsy isleg-arzuwy aňladýar. Ýagny, aýallaň aýallar bilen ýa-da erkekler bilen erkekleriň seksual gatnaşygy manysyna gelýär. LGBT, lezbian, geý, biseksual we transgender ýa-da transjynsýetler ýa-da transwestit sözlerine gysgaltma hökmünde ulanylýar. Muňa goşmaça hökmünde queer, interseksual we aseksual sözleriniň baş harplaram alnyp, LGBTQIA görnüşinde jyns azynlyklary bellemek üçin ulanylýar. Öz jynsyny kabul edip, jynsdaşlary bilen seksual gatnaşygy bolan aýallara lezbian, Erkeklere geý diýilýär. Transseksuallar bolsa öz biologiki jynsyny kabul etmän, özlerini emosional we psihologiki taýdan garşy jynsa degişli diýip hasaplaýan kişiler. Geçen asyryň segseninji ýyllaryna çenli beýle ýagdaýlar hassalyk hökmünde kabul edilýärdi. Garşy jynsyň eşiklerini geýip, garşy jyns ýaly hereket edýän adamlara bolsa transwestitler diýilýär. Gomoseksual meýil we gomoseksual oriýentasiýany bir-birinden tapawutlandyrmaly. Adamyň geý ýa-da lezbiýan diýip atlandyrylmagy üçin öz jynsuna seksual ugrukmasy bolmaly. Başgaça aýdylanda, gomoseksuallaryň garşy jynsa däl-de, diňe öz jynsuna emosional we romantiki duýgulary bolýar. Amerikan psihology assosiasiýasynyň bir düşündirişinde, gomoseksual oriýentasiýa kişiniň fantaziýa, bilesigelijilik, höwes, söýgi, isleg ýa-da arzuw ýaly duýgularynyň täsiri astynda, Öz jynsy bilen bir ýa-da birnäçe gezek girýän gatnaşygy däl-de, geýleriň we lezbiýanlaryň gomoseksual hereketlerini diňe öz jynsyna görkezýändikleri we yzygiderli görkezýändikleri aýdylýar. Şeýle hem gomoseksual oriýentasiýanyň gomoseksual meýilden we gomoseksual şahsyýetden tapawutlydygy nygtalýar. Gomoseksual meýilleri bolan ýa-da gomoseksual tejribesi bolan adamlaryň sany jemgyýetde köp bolsa-da, gomoseksual oriýentasiýasy bolanlar gaty az. Psihologlar birnäçe tejribe ýa-da käbir duýgular sebäpli özüni geýdir öýdýänleriň köpüsiniň beýle däldigini aýdýarlar. Käbir adamlaryň ýaşlyk we ýetginjeklik döwründe öz jynsyna seksual ymtylma duçar bolýandygam aýdylýar. Ýöne bu ymtylma ýa-da çekimiň soňky döwürlerde düýbünden ýitip ýok bolýandygam bellenýär. Muňa garasaň, gomoseksuallygy diňe bir galypda goýmak dogry däl ýaly, onuň köp görnüşleri bar diýip bolar. Gomoseksuallar ýa-da gomoseksualizmi goldaýanlar ynsanlaryň erkek we zenan görnüşde diňe iki jyns aýrylmagyna garşy çykýarlar we gomoseksualizmiň üçünji bir jynsy görnüşdigini öňe sürýärler. Olara görä gomoseksualizm şahsyň öz saýlan jynsy däl-de, dogabitdi genetiki aýratynlygy. Gomoseksual bolunmaýar, gomoseksual dogulýar sözi Olaryň ýygy-ýygydan ulanýan žargonlarynyň biri. Olaryň pikiriçe, adamyň jyns agzalary taýdan erkek ýa-da aýal bolup dünýä inmegi kesgitlenen jyns. Şahs muny kabul etmän, başga jyns aýratynlygyny saýlap biler. Gysgaça aýdanyňda, modern dünýäde jynsyň hem, jynsy gatnaşyklaryň hem manysy üýtgedi. Bular din, ahlak, medeniýet, ýaradylyş, tebigat bilen baglanyşykly düşünjeler däl-de, şahsyýetiň erkin saýlamagy bilen baglanyşykly düşünjeler hökmünde görülýär. Hünärmenler tarapyndan geçen asyryň soňky çärýegine çenli bütin dünýäde ýadyrganan we ýazgarylan, psihologlar tarapyndan hem psihiatrik näsazlyk we akyl hassalygy diýlip hasaplanan gomoseksual hereketler we özüni alyp baryşlar Günbatar medeniýetinde adaty hasaplanmaga başlandy we hatda bu meseleler jedelleşmäne-de açylmaýar. Gomoseksualizm kanunlara, syýasata, psihologiýa, etika, dine, sosiologiýa, medisina we beýleki ugurlara seredýän köp ölçegli we çylşyrymly bolanlygy sebäpli gürleşilmesi kyn tema. Çylşyrymly bolmagynyň ýene bir sebäbi, ylmyň henizem gomoseksualizmiň sebäplerine, maşgala we jemgyýete ýetirýän täsirine, we adamlaryň akyl we beden saglygyna nähili täsir edýändigine takyk we ýeterlik düşündiriş berip bilmeýänligi. Gepleşmäge kyn mesele bolmagynyň ýene bir sebäbi döwrebap medeniýetiň, medianyň, kanunlaryň, hatda käbir ylmy toparlaryň güýçli basyşy sebäpli bu meseläni erkin ara alyp maslahatlaşyp bolmaýanlygydyr. Gomoseksualçylyga garşy öňe sürlen her bir pikir derrew gomofobiýa diýip atlandyryp etiketka dakylýar. Hatda geýleriň hukuklaryna garşy hüjüm hökmünde görlüp, kanuny sanksiýalara sezewar edilýär. Mesele ylmy däl-de, ideologik görnüşde çemeleşilýänligi edil ewolýusiýa temasynda bolşy ýaly, gomoseksualizm hakynda-da anyk ylmy pozisiýany öňe sürüp, obýektiw we bitarap gözlegleri geçirmäge-de negatiw täsirini ýetirýär. Şeýle-de bolsa, ynsanlara degişli her bir tema erkin ara alnyp maslahatlaşylmaga açyk bolmaly. Gomoseksual hereketleriň ýa-da özüňi alyp barmalaryň zyýany baradaky pikirleri aýtmak gadagan edilip, dogma hökmünde görülmeli däl. LGBT hukuklaryny ynsan hukuklary hökmünde görmek we sosial hüjümlerden goramak modern dünýäniň şertlerinde düşünip boljak we ýerlikli çemeleşme bolar. Gomoseksualizm temasyna degişli bütin jedelleriň LGBT-leriň haklaryny goramak ýa-da gomofobiýanyň öňüni almak görnüşinde çäklendirilmesi Meselä kembaha garamak bolar. Mesele diňe gomoseksuallara nähili garamalydygy barada däl, bu meselede soralmaly we derňelmeli köp sorag bar. Mysal üçin, gomoseksuallygy reklama edip ösdürmegiň ýerine, käbir zyýanlary nygtap, ony azaltmaga synanyşyp bilmerismi? Çagalary bu zatlardan goramagyň usullaryny tapyp bolmazmy? Ondan dynmak isleýän adamlara derman, bejergi, terapeýa alternatiwalaryny hödürläp bolmazmy? Gomoseksualizmiň sebäpleri barada gözlegler geçirip, maşgala we sosial faktorlaryny ara alyp maslahatlaşyp bilmerismi? Gomoseksuallaryň we geteroseksuallaryň arasynda geçiriljek ylmy gözlegleriň netijesinde gomoseksualizmiň ynsana täsirini anyklap bilmerismi? Bu meselä has jikme-jik düşünmek üçin LGBT maşgalalara we şol maşgalalarda ulalýan çagalara ünsi jemläp bilmerismi? Gomoseksualizmiň ýaýramagynyň adama, maşgala we jemgyýete nähili täsir edýändigini analiz edip bilmerismi? Meselä taryhy, dini-ahlaky, pelsepe we psihologiki nukdaýnazardan baha berip bilmerismi? Jynsy gatnaşyklaryň ýa-da seksuallygyň manysy we maksady barada has manyly sözleri aýdyp bolmazmy? Elbetde bu işleň hemmesi edilmeli. Şoň üçin bu tema barada kynçylyklara garamazdan, Gomoseksualizmiň uzak möhletde şahsy saglyga, ýaşaýşyň hiline, jemgyýetçilik parahatçylygyna, adam psihologiýasyna, maşgala durmuşyna we hatda bütin nesle käbir ýaramaz täsirleriniň boljakdygyna ynanýan alymlaryň bu meselede köp ölçegli we çuňňur gözlegler geçirmegine gaýragoýulmasyz zerurlyk bar. Asyrlar boýy gomoseksualçylyga negatiw garan adamzadyň ýalňyşlyk goýberip, häzirki zaman adamyň bu ýalňyşlaryndan ýüz öwrendigine ynanmagymyz üçin elimizde hiç hili makul, esasly we ynandyryjy sebäbimiz ýok. Häzirki wagtda hatda LGBT hukuklaryny goraýanlaryň özlerem bir zatdan gaty biynjalyk bolýarlar. Iň bolmanda öz çagalarynyň geý ýa-da lezbian bolmagyny çyn ýürekden göwne apbaranoklar. Tejribe edilen hakykat şu, dini, ahlaky, psihologiki ýa-da başga sebäpler boýunça gomoseksualçylyga garşy çykýanlary dilemmaň içine sokup, gümana goýýar. Sebäbi garşy görüşilmesi gaty kyn bolan uly jedelli mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Gelip biljek reaksiýalardan we töweregiň basyşyndan gorkýandyklary üçin gomoseksualizm baradaky pikirlerini erkin beýan edip bilmeýärler. Olar geteroseksualizmiň, maşgalanyň we adamzat nesliniň abadançylygy üçin iň dogry usuldygynyň tarapyny tutup bilmeýärler. Tarapyny tutaýan ýagdaýlarynda-da özlerini günäkär, nadan ýa-da köne pikirli ýaly duýýarlar. Ýa-da garşydaşlary tarapyndan şeýle garalanýarlar. Gomoseksuallara öz isleýişleri ýaly ýaşamakda berlen erkinlik, gomoseksualizmi makullamaýanlara şo baradaky pikirlerini beýan etmek üçin berilmeýär. Bu ýagdaý LGBT-leriň şahsy erkinlik talaplarynyň Dinleriň, jemgyýetleriň, medeni gurluşlaryň we adamzadyň gymmatly pikirlerdir dünýägaraýyşlaryndan öňe geçendigi bilen düşündirip bolar. LGBT meselesine giriş hökmündäki bu wideomyzy şu ýerde jemläliň. Indiki sanymyzda bolsa, gomoseksualizme garşy üýtgän garaýyş baradaky gürrüňdeşlikler bilen dowam ederis. Häzirlikçe sag oturyň!